Eri izooba nituza kuba nitugamba aha muramwa, omuramwa mukuru munonga kandi ogu omuramwa nigugira okushanga nookora bingi kwonka nootatsya bikye, okukora bingi kwonka orikutatsya bikye nikyo turikwenda kureeba ninga shi omu rujungu busy but empty. okukora munonga kwonka orikutaasya kakye. Eri izooba nituza kuba nitureeba omu baiburi zaitu omu kitabo ekirikwetwa ekya Hagai. Hagai akaba ari omwe omu baanabi ba Ruhanga kandi Hagai Ruhanga akamwoherereza abaana ba Isirairi obu baabaire barugire omu bukwatwa omu mwaka bitaano ibiri Yesu atakazairwe, Israeli n'obu eriyo eri omu bukwatwa haza Ruhanga yaija yaabaihayo baagaruka Yerusalemu omu mwanya gwabo ogu baabaire batuuramu batakatwirwe omu bukwatwa. Kwonka ku baagariirwe baashanga hekalu ya Ruhanga ekasheenywa, abazigu ba Ruhanga bakaba bagishenyire, ebisiika byona bakaba babishenyire. Hati Abaisraeli bakaba baine omwoga ogw'okugira ngu baayombeka hekalu ya Ruhanga baagyombeka busya. Nangwa bakagyezaho, baagyombeka, kwonka ku baaya baahika rwagati baarekyera aho. Teeramu akashushani n'omuntu ariyo naayombeka ebisiika tibitaire purasita, byaba byahika rwagati, omusingye gwagutakahwire gye, batakashukire nkogote. Buri omwe of course nomba waaba noyombekyera waaba noyombeka nibitwara amaani maingi haza Abaisraeli abo bakahika baarekyeraaho kwombekyera Mukama. Bakahika baarekyeraaho kwombeka hekalu ya Mukama, baatandika kweyombekyera buri omwe yaaza kwombeka enju yeeye. Buri omwe yaaza kweyombekyera hekalu yaagyenda kweyombekyera enju yeeye ey'okwetuuriramu. Kandi Ruhanga yaayohereza ogwo ogunabi orikwetwa Hagai okubaijusya ngu buri omwe akaaha ahugiire omu kwombeka enju ye, enju ya Mukama yaijura ekishaka. So ebi turiyo nitureeba aho Ku twakushoma omu kitabo kya Hagayi eshura y'okubanza omushoro gw'okubanza, omu mwaka gwa kabiri gw'obusingye obw'omugabe Dariyo, omu kwezi kwa mukaaga, ekiro kyakwo, aha kiro kyakwo ky'okubanza, ekigambo kya Mukama kikaija ahari Zerubabeeli mwine Sherutiyeeli, omutegyeki wa Yuda, n'ahari Yoshua mwine Yehozedeeki, n'omunyamurwa omukuru, nikiraba omuri nabbi Hagai nikigira kiti, Oku nikwo Mukama Ruhanga w'amahe arikugamba naagira ati, Abantu aba nibagira bati, Obunaku bw'okugaruka kwombeka enju ya Mukama tibukahikire. Mbwenu abantu bakahika rwagati, hekalu tibaagiheza, baagira ngu, Kwonka ni obwire tibukahikire. Aa, nyowe mbwenu ka nze kwombeka enju yangye, ngiteho na siiringi, ngiteere peyinti, ngiteekeho na tayiruzi. Obwire bw'okwombekera Mukama tibukahikire. Boona enju baagireka aho, yaameramu ebishaka, embeba zaatandika kurabamu, yoona ebiti byatandika kukuramu. Nimumanya enju etahwire ki kubaho? Yoona neeba ekishaka. Enju ya Ruhanga yaaba ekishaka. Ruhanga yaatuma Hagaayi, obwo obwire Ruhanga akaagambira omu baanabi. Obwo obwire Baibuli yoona ekaba etakahandiikirwe, nabbi niwe yaabaire abari akanwa ka Ruhanga. Nabbi Hagayi yaija yagambira abantu ngu, Imwe Ruhanga ariyo naagira ngu muriyo nimugira ngu obwire bw'okwombekera Mukama tibukahikire. Ruhanga aine ekibuuzo ki yaababuurize, Kandi haza otakagira ngu n'Abaisraeli bonka, wa, erizooba obutumwa nibuza ahari iwe waajunirwe, wa noomanya okaikiriza Yesu nk'omujuni w'amagara gaawe. Kwonka otuura oine rwekwaso ngu obwire bw'okwombekera Mukama tibukahikire. Obu obwire nobu obukozesa okwombekera Mukama nikimanyisa ebintu bingi. Noobaasa kwombeka ekanisa bigambirwe, ekanisa ekizimbe ky'ekanisa, kwonka ekanisa yenyine n'abantu. Mbwenu okwombekyera Mukama n'okureeta abantu omu bukama bwa Ruhanga n'okubuurira engiri nk'oku turaareebe omu bwire butari bwa hare. Okwombekyera Mukama n'oku woorobera eiraka rye okamuheereza, okakora nk'oku Baiburi erikugamba. Okwombekyera Mukama n'okumanya ngu amagara gaawe ti gaawe, okukora ebi orikweyendera kureka gariho ahabw'ebigyendererwa bya Mukama. Ruhanga akababuuza kandi naiwe naanye naabuuza erizooba. Ruhanga naatubuuza Ee, ogwa, ah, ogwa kashatu. Bwanyima ekigambo kya Mukama kiija nikiraba omuri Nabi Haggai nikigira kiti, Nimugira ngu obu nibwo obunaku obu mushemereire kuraara omu maju gaanyu aga- agashwekire emba- aga- agashwekire embaaho omunda, haza kunu enju egi ekaguma omu kishaka? Ruhanga ariyo naababuuza ngu, Nimugira? Eh? Nimugira ngu obu nibwo bunaku obu mushemereire kuraara omu maju gaanyu gashwekire embaaho omunda? Haza enju egi ekaguma omu kishaka. Obwire hakaara ezo embaaho za mahogani ezo ez'amaani enungi, nambwenu hati habaireho na zaatayiruzi zaaki ebyo byona. Oshanga iwe amagara gaawe goona gari omu kwombeka ebyokweyendera. Ekyo eky'okureeberaho eki tiky'amaju kyonka. Enju ya Mukama ti kugira ngu ogyende oyombeke ekizimbe ky'ekanisa. Ngaaha! Iwe waayeteeramu tooki, waayeshwijima, oriyo nookorera Mukama omu nsi omu orimu ahabw'ebigyendererwa bya Mukama nainga orimu ahabw'ebigyendererwa byawe? Ekikuru naafuna eky'okurya n'eky'okunywa. Omuntu omwe akagira nka moto ya Uganda negira for God and my country haine owagize ngu for God and my stomach. Kasita nyowe mba mbwine eky'okurya ab'ewaangye babwine eky'okurya oba nteera omuntu enyondo ndaafa tinkwenda kumanya. Mbwenu ensi niho eriyo neetoora buri omwe naakorera eriibondo rye kasita mba ndiire nywire ebyangye kuribiba bitereire Ngaaha, torahangirwe, okahangwa kuheereza Ruhanga, okahanga, okahangwa oine ekigyendererwa omu bukama bwa Ruhanga, eki Ruhanga yaareebire ngu nooyetengwa kuba ori omu nsi omu ohikiirize. Waaba waajunirwa oine kwebuuza ahabw'enki ku naajunirwe Ruhanga ataranyitiireho akantwara omu iguru? Nimwo abantu baingi omu makanisa, Iguru, iguru, nyenda kuza omu iguru, iguru, Mukama, iguru, ontware Mukama. Noomanya ahabw'enki? Eizooba rimwe Isaaka naashabira abeegi be yaagira ngu, Mukama ninkusiima ahabw'abeegi bangye aba, nimbashabira otabaiha omu nsi, kureka obagumye omu nsi omwo obarinde omubi, bahikiirize ebigyendererwa ebi waabahangiire. Enshonga ahabw'eyo nikiranga yaakuhangire iwe ohurikiriize, oine enshonga nkuru ei yaakuhangiire omu Bukama bwe. Kandi nk'oku mukuhurira omushara ya Tataitwe, Yesu akagira ngu Tataitwe ari omu iguru, eiziina ryawe ryezibwe, Ruhanga ari omu iguru kandi puraani yeye yoona, engyendero yeye yoona n'eiziina rye kwezibwa, okuhikiirira kwe, oburungi bwe, amazima ge, Baiburi yeye eki ekigambo kya Ruhanga kumanywa nikyo kuretwiziire na n'aha tutumire aha rediyo egi, aha puroguraamu egi manya amazima, mutakayebuuza abu bagamba nka bwa kaseti butakuraara niki? Ruhanga atutumire ngu omanye amazima ngu haine ekigyendererwa ki yaakuhangiire kandi obwire obwingi turi nk'abo Abaisiraeli. Noobaasa kushanga ori nk'obu Abaisiraeli aba bakaruga omu bukwato ego baagaruka omu Yerusalemu ego bakaba bari omu mwanya oguhikire kwonka emitima yaabo etari aha kigyendererwa eky'amazima. Noobaasa kuba ori aho, Yesu akakujuna, eego, ori omwana wa Ruhanga, eego, oine okuhikiirira, oine amagara agatabaho, eego, kwonka oriyo nooyombeka enju eyaawe, enju ya Ruhanga eri omu kishaka, oha otambura tobuurira njiri, Baiburi yaawe ekateerwa omucuucu tohereera gishoma, mbwenu iwe oriho ahabw'ebigyendererwa byawe, okurya, okunywa, okabyama. Nyowe ndakugambira ohurikiriize, torahangirwe kurya, torahangirwe kunywa, norya kugira ngu obe ohuriire ohikirize ekigyendererwa kya mukama, nonywa kugira ngu otakaafa ogumeho ohikirize ekigyendererwa kya mukama, torahangirwe kushashura renti, egyo renti nogishashura egyo enju nogyeteenga ngu ogume ohuriire ohikirize ekigyendererwa kya mukama, kwonka obwire obwingi ebyo nibyo abantu bakuhindura omwogo ahabw'enki bari omu nsi omu. Ngaaha, nikyo kimwe na n'aba abaana ba Isiraeli. Ruhanga akababuuza omu mushorongo gwa kashatu, Hagayi eshura y'okubanza ogwa kashatu. Bwanyima ekigambo kya Mukama kiija nikiraba omuri nabi Hagayi nikigira kiti, Heriza ekigambo kya Ruhanga kiija ahari Massa FM, Radio Age, Massa FM, omu puroguraamu Manya Amazima, iwe ori aha simu, Bambi bambi ori aha rediyo egi tinshobi kugira ngu egi eshaaha ori aha rediyo ebigambo ebi obihuriire mukama niwe yantuma tinyowe oine kuhurira hurira eki mukama yantuma kandi ndiyo ninkishoma omu bibuli ruhanga kandi nagambira abaana ba isirairi niwe ariyo nakubuuza nimugira ngu obu nibwo obunaku obu mushemereire kuraara omu maju gaanyu gashwekire embaaho omunda Haza enju egi ekaguma eri omu kishaka. Enju egi n'Obukama bwa Ruhanga. Obukama bwa Ruhanga nikimanyisa kuba ori ahansi y'obushoboorozi bwe, kuba Mukama niwe Mukama w'amagara gaawe haza nootegyekwa we. Kwonka twareeba omu nsi egi, abantu baingi bariyo nibaza omu kuhwerekyerera. Abantu baingi ebitingwa omu biro ebitandikire kwija omu nsi, Waagyenda omu mijwarire ijo nkandi oha yunivasite emwe okwe Kampala tindagigamba eiziina, naarabyamu amaisho omu baana b'eishomero boona naagira ngu shana eri n'eishambaniro. Oreeba ori ayarabaho na kaamini, ori binu byona abireegire orikushusha ngu shana. Nyebuuza, beitu tihaine okubaasa kuhabura mutaahi we? Mbwenu ndeebire ensi naashoberwa. Noobaasa kuba ori ahi oti w'obigyendeiremu. Iwe omu mwaka gw'okwemerera okwombeka enju ya Mukama okagira ngu egyo emijwarire n'eya Sitaani hati niiwe waabeegaitaho. Omukaikuru noojwara noojwara enkunami omwana waawe n'okumwegyesa ki? Waashanga omukaikuru ajwaire siiniisuru, ajwaire aka akapare kamureegire naaza kugambira ki omuhara naakugambira ki omwijukuru? Ensi egi egwire enshazi. Reero hwera hariyo iwe ojunirwe, ojunirwe ori omu kanisa ori aho ngu kitandigaho, kitandigaho ku oraaheze kufeerwa omwana waawe yaafa omu bihagare ebyo nibwo noomanya kyaba kitakakukwatsireho nooguma noogirya kasita biryakukwata aha bandi. Omushaija omwe orikwetwa Allan Kasirye tinkamubuganaga kwonka nkareeba emikutu yeeye aha meediya akaba ari ajenti wa sitaane akaba naaha obujurizi Biri aha media aha YouTube nimubaasa kwija mubishangeho. Akeemerera yaagira ngu KNR agent wa sitaani, sitaani ekakora puraani ngu omu kyasha eki ekya enkumi ibiri kuruga hati enkumi ibiri kuhika enkumi ibiri kikumi o- eki ekyasha ngu kyaza kuhwaho sitaani tekwenda habeho kutiina Ruhanga n'oku akaba naashoboorora omu mwaka enkumi ibiri oku baakomororiire obuseegu, pornography, ebyo eby'obushambani. Baabiteeka aha za tiivi ngu Channel O. Boona ebyo byona bagyenda yaagyenda naabishoboorora. O baareeta emijwarire za One Breast See Me Through, Mukundi Show, byona baabikomorora. Hati iwe nooza aho ojunirwe orikubuurira enjiri omu nju yaawe ni tiivi, Omweshongozi Sheebah Karungi naasiiba naakunamira abaishiki baawe n'abaana baawe. Omu eshongozi Shiba Karungi ka nkugambe eiziina, ninkwenda eze okujunwa oriyo noyita abishiki baingi, oriyo nobareetera obushambani boona bakurwara siriimu, baakureeba nozina enkunami bakajwara nkaiwe bakaza omu bushambani bakafa oriyo nobaita. Junwa! Tambuza egi message emuhike, gyenda omugambire owora owahurire ebyo. Ogwo namugamba nk'ekyokureeberaho hariyo n'abandi baingi abu okumanya. Hari habuzireho abantu, nk'egi esheeha eki ndiyo ninkora, ndiyo ninyombeka enju ya Mukama. Hariho ebisiika ebishenyukire. Ensi tibakimanya ekirungi niki, ekibi nikiiha. Abaana bari aho bashobeirwe. Omuri Amerika abashi- aboojo nibenda nibeteera ebikatu ngu bamere amabeere. Abakazi nibajwara nk'abashaija, tibakimanya omushaija n'omukazi n'oha. Mbwenu aka akatogo Niyo egyo enju ya Mukama emeziremu ebishaka. Abantu bakiriize Baiburi tibakibuurira ngiri. Abarikugira ngu nibabuurira engiri nibabuurira engiri y'ebishobobo. Tibarikubuurira engiri y'okujuna, tibarikubuurira engiri ya Yesu, ebaire engiri ya kikooti kikwate kinyweze, eya sente teeka aha sente. Abantu bariyo nibaza omu kuhwerekyerera tihaine arikwenda kubuurira engiri erikujuna omusiisi. Baiburi neegira omu kitabo ky'Abakorinso b'okubanza ekicweka ky'okubanza omu muringo gwa ikumi na munaana, Nihagira ngu egi engiri y'obusharaba n'obushema ahari abo abarikuhwerekyerera, kwonka itwe abajunirwe nigo maani ga Ruhanga. Noobuurira ngiri ki? Noobuurira engiri y'omusharaba? Noobuurira engiri ninga noobuurira engiri y'abantu kwejuna abantu kukora ebirungi ngu nibyo Baiburi negira ngu twena turi abasiisi ebikorwa byaitu tibikubaasa kutwihaho orubanja. Tokubaasa kugambira omuntu ariyo naatobera omu maizi okatandika kumuhazaara ekica ninga okamushomera akatabo ku araarugemu, na onwetenga omuntu aze yamusikemu. Mbwenu abantu nibetenga engiri ya Yesu owizire kutusika omu kibi bamwikirize ahakuba tibakubaasa kweyiha mu kibi. Niiwe ku wakubaasa kuba ohurikiriize, tokubaasa kweyihaho ekibi, noyetenga Yesu. Okwombeka enju ya Mukama, ekanisa, omugasho gwayo n'okubuurira engiri ya Yesu, Abakorinso b'okubanza ikumi na itaano ogw'okubanza kuhika aha gwa kana, naagira ngu engiri ni Yesu, ow'amagara ge, okufa kwe, okuziikwa kwe, okuzooka kwe, niwe wenka owaasingwire sitaani, niwe yaasingwire ekibi, niwe yaasingwire aha musharaba, wootakubuurira musharaba Wotakuburira Yesu eki Wotakuburira ngu Yesu wenka niwe muhanda n'amazima n'amagara Wotakuburira ngu eki yakozire aha musharaba nikyo kikutwara omuntu omu iguru Iwe wenyine oriyo noyombeka obukama bwa sitani Ori omwe ahari abo abariyo nibashenya enju ehekaru ya Ruhanga Baibuli eriyo neegira obu nibwo bwire bw'okwombeka, kwombekyera Mukama. Abamwe noobaasa kuba ori okwo iwe n'okubuurira tokubuurira, hakiri abo ka nibabuurira engiri y'ebishuba. Kwonka shi iwe okahunama ekikunshaasha ekizibu ky'ensi egi abakumanya amazima nibo bahunami abakubiiha abantu, abakuhabisa abantu, ebitingwa, abakukunamira abantu, abakujwara nka zaamuha nibo bariyo nibeeyoreka. Kwonka ori aho oine amazima ohunami. Muhurire, Baiburi eki ekugamba, ekyenyine ekyabaire abaana b'Israeli ku barugire omu bukwatwa bari Yerusalemu banga kwombeka hekalu ya Mukama baatandika kwombeka amaka gaabo. Noobaasa kuba ori aho torikwenda kubuurira njiri, torikwenda kuba ahabw'ebigyendero bya Ruhanga, ori aho iwe noofa amagara gaawe kasita ofuna eby'okurya n'eby'okunywa. Hurira eki Mukama arikwenda kukukora kandi ogarukire ahi waawe wahika iwe ojunirwe ohunami. Sitaani yo eriyo neeyombeka obukama bwayo, eriyo neecwekyereza abantu, eriyo neeteeka abantu omu ruhuzyo rw'ediini. Tibakumanya bukama bwa Ruhanga, tibakumanya mazima. Waaba ori aho ojunirwe noomanya egi engiri y'Obukama ohunami. Hurira! Mara Yesu akagira omu Matayo abiri neina ogwikumi neina ngu egyo engiri y'obukama eryabuurirwa omu mahanga goona kuba akamanyisa aha bantu boona nibwo omuheru guryaija. Kwonka eky'obusaasi n'amakanisa agu arikugira ngu abuurira tigakumanya engiri y'okubuurira bari aha kubuurira ebitakwatiraine abantu bari omu kwerekyerera. Hurira oyombeke obukama bwa Ruhanga iwe ojunirwe, buurira Yesu n'eki yaakozire aha musharaba. Baibuli neegamba ki? Ekizibu ky'abantu aba kikaba kiri kikaba nikigira ngu ebigyendererwa ebi baabaire nibareeba nka bikuru bikaba bihindukire. Omwa gwa Ruhanga kumurenka mukuru bakombeka e, enju ye, obwire Ruhanga akababuganira omu hekaaru bakaba baine kwombeka egyo hekaaru, niho yaabaire ababuganira, baagireka yaameramu ebishaka. Obwire obu Yesu akaija yaafa aha musharaba omwabwe gw'okwe- gw'ok- gw'okuheereza Ruhanga iwe waajunirwe ori omu byawe. Omwabwe gw'okubuurira enjiri abatakajunirwe bajunwe, tokwenda kubuurira. Enshonga egyo na hati eriho. Mm. Nobaasa kuba ori aho nogira kandi kandi bize ni- ninkora munonga kwonka ebyangye bikaba bitatambura gye. Hurira ahabw'enki? Ruhanga ariyo naagamba, reeba omu kitabo kya Hagaayi. omushororongo ogwa kataano. Yesu Ruhanga ariyo nakugambira iwe wurikiriza nk'oku yagambira abaana b'Isiraeli hati ariyo nakugambira ogwa kataano Haggai eshoro y'okubanza ogwa kataano nahabw'ekyo hati Mukama ow'amahe naagira ati muteekateekye aha mitwarize yaanyu Hurira! Ruhanga ariyo naakugambira eri izooba. Teekateeka aha mitwarize yaawe iwe murokore, we waajunirwe orikumanya amazima otuure ohunami. Otuure ohunami ngu kitandigaho. Ruhanga mbwenu ariyo naakugambira ngu n'ahabw'ekyo Ruhanga ow'amahe naagira ati, Muteekateekye aha mitwarize yaanyu. Ogwa mukaaga, Mukabiba bingi, mwagyesha bikye. Nimurya kwonka timurikuhaaga, nimunywa kwonka timurikuhwa eiriho, nimujwara kwonka timurikutagatirwa, Kandi n'orikukorera ebihembo naabikorera kubibiika omu nshaho efumukire. Ogu ni Ruhanga ariyo naakugambira waaba obiire otakamanyire ninga waaba noogira ngu Ruhanga n'ekigano ariyo naakugambira omu kigambo kye. Nikyo kyenyine eki yaagambire abaana b'Israeli. Ka nkugarikemu, mukabiba bingi, Ruhanga ariyo naakugambira. ngu mukabiba byingi, iwe owoju nirwo otuura otakwenda kwombeka hekalu ya Ruhanga ngu mukabiba byingi mwagyesha bikye mukabiba byingi mwagyesha bikye nobaasa kuba oryaho nobiba nokora nokora noronda ebyokora tobireeba Ruhanga ariyo nagya ngu niwe ariyo nakureetera kuronda ebi oriyo nokora bikakubuurira oba kuba okaruga aha muramwa aha Otuura ohunami, ensi eriyo neehwerekyerera, oine omanya amazima, ohunami ngu mbwenu n'ahabw'ekyo noobiba bingi ogyesha bikye. Nimurya kwonka timurikuhaaga, ebyo ebi oyirukiiremu, ngu ka nze kuronda emere, ka nze kuronda sente, nooziirutsya nazo zongyezamu sipiidi ziiruka zigyenda. Hati ori aha kikumi murokore, okaba nk'omugwa iraro nosiiba noiruka noiruka noiruka tokiine bwire bw'eka yaawe tokiine bwire bw'okushaba na n'aha kanisa tohereerayo haza na zoona sente zaayo ngyezamu sipiidi buri bw'okuziirutsya zikuhunga oziirutsya zikuku oba waazikukwata zimera amapapa zigyenda. Ruhanga ariyo naagira ngu niiwe ariyo naakora ekyo kyenyine. Murahurira omushororongo ngu oyi Ruhanga yagizire ngu Ruhanga nahereza abantu beye nabo abagwejegiire abagabirira. Iwe oriyo noyirutsya ebintu tobikuta okabibwine oreeba omuntu ari aho we akasharamu kwombeka enju ya Ruhanga, akasharamu kuburira enjiri, akasharamu kwemerera omu bigyendererwa bya Ruhanga. Abantu Yesu akagira ngu akaija ngu hatakagire owacwekyerera, takunda musiisi kucwekyerera. Mbwenu iwe waayemerera omu gaapu, waayemerera omu bigyendererwa bya... Ma Sitaane aine ebigyendererwa eby'Obukama bwayo, nk'abo abakuzina bajwaire enkunami, nabo Sitaane neebaha neebagabirira, kwonka bwanyima ebaha bonasi y'okubaita, okubacwekyereza, nan'okubiibaho buri karungi koona. Kwonka hariho n'Obukama bwa Ruhanga, na Ruhanga aine ebihembo eby'abo abarikwemerera omu bigyendererwa bye. Waaba noogira ngu ninkubyashoma Matayo mukaaga nshatu na ishatu, Watangi ago abiri n'eitaano riri esaka ry'abantu baine stress boona bashobeirwe ngu turye ki, turyarya ki, turyanywa ki, turyajwara ki. Yesu yaabagira ngu mureke mureke kuba nk'abanyamahanga na mwanu mushaba mureke kushaba ebintu ebyo. Ngimwe mwanu mushaba mushaba mushabe Tataitwe ari omu iguru eiziina ryawe ryezibwe obukama bwawe bwije. Yaaheza yaabagira ngu mube nk'ebinyonyi tibigyesha tibihinga kwonka Shoimwe abireeberera. Yaahenderera naagamba. omu Matayo mukaaga ashatu n'ishatu ngu mubanze musherure obukama bwa Ruhanga n'okuhikiirira kwe ebindi byona biryabongyererwaho. Nk'okwemerera omu kigyendererwa kya Ruhanga, wombeke enju ya Ruhanga. Ruhanga aine obugabirizi. Ezi sente ezi abantu bakwirutsya batakuzikwata ziriyo nizihungira ahari abo abari omu bigyendererwa bya Ruhanga okumuheereza. Mbwenu ahabw'enki nooreka ahi babuhuuriire iwe oriyo nooburondera ahi butarakiire? Nainga shi ahabw'enki ohunami Ruhanga akakuha akanwa, nosiiba omu rugambo, niiwe okuzunzya orugambo kuruga aha keegi orutwara aha keeri orutwara murokore, nomanya amazima, niiwe otuura ori omu bitakwatiraine, niiwe okujwara nka maraaya, niiwe otuura omu baara, mbwenu hakiriho na ntandiso n'ensi na n'ekanisa. Ngaaha, hurira ebi Ruhanga arikwenda kukukorera iwe, eki akwenda kukukora waguma omu mbeera nk'egyo, iwe na munonga iwe ojunirwe. Ogwa kataano, N'ahabw'ekyo hati, Mukama w'Amahe naagira ati, Muteekateekye aha mitwarize yaanyu. Mukabiba bingi, mwagyesha bikye, nimurya kwonka timurikuhaga, nimunywa kwonka timurikuhwirwaho, nimujwara, kwonka timurikutagatirwa, kandi n'orikukorera ebihembo naakorera okubibiika omu nshaaha efumukire. Mwahurira? Mbwenu ekirikumanyisa waabura kwemerera omu kigyendererwa kya Ruhanga okwombeka enju ye, noori omu kabi kahango. Hurira! Ahabw'enki Ruhanga ebi abyohereize? Noobaasa kuba ori okwo, ninkora sente tizikuhika, ninjwara kwonka nimpurira ebijwaro ebi tibyonkwenda niinyenda ebindi, ninjwara tintagatirwa, nindya timpaaga, nindonda sente nindonda ahu zigiire habura, ebintu byona bibaire akavuyo. Obuzire kwombeka enju ya Mukama! Ori omu kwombeka enju yaawe? Haza Ruhanga ariyo naakworeka ngu enju yaawe nayenda kugifumura yoona. Ahabw'okuba oyo orugire aha muramwa. Hmm? Ahabw'enki ebyo Ruhanga naabaasa kuba ariyo naabireeta aha magara gaawe? Shoma omushororo ngu ah, ogwa ah, enshonga ahabw'enki ebyo byona biriyo nibibaho n'ahabw'okugira ngu enju ekaru ya Ruhanga teyombekirwe. Hurira ogwa mushanju. Oku nikwo Mukama w'Amani arikugamba naagira ati, Muteekateekye aha mitwarize yaanyu yaakigarukamu omurundi gwa kabiri. Hati muhurire eki akwenda nainga shi ahabw'enki ahabw'enki ebyo byona biriyo nibibaho, ahabw'enki ebyo byona ariyo naabyikiriza. Embeera nk'ezo n'okugira ngu enju ye eyorekirwe yaabura kwombekwa. Nambwenu waaba noogira ngu ebyo nibyo bikye, waareeba n'aha gwa mwenda hariyo ebindi. Ngu na ngu mbwenu reeba bibaire bikye. Eh, Ogwa ogwa mwenda. Mukagira amatsiko g'ama- g'okutunga bingi, mbwenu reeba bibaire bikye. Kandi ku mubireetsire omu ka, naabihuuha byatuntumuka, nimugira ngu ekyo kireetsirwe ki? Nikwo Mukama waawe arikubuuza. Kireetsirwe enju yangye kuguma eri omu kishaka? Haza buri omwe omuntu omuriimwe akahungira aha kyombeko kye. Ogw'ikumi, Niki eiguru ahaiguru yaanyu riimire orume ahabwanyu? Iwe iwe okumanya amazima wunami niiwe oriyo noreeta ebizibu. The world is not suffering because of bad people but because of the silence of the people who know the truth. Naanye, ogw'ikumi na gumwe, naanye nkareeta omushana mwingi omu nsi aha n'aha bibungo n'aha mbibo, aha ruviinyo, aha majuta, aha birikumera, aha itaka ryona, aha bantu, aha matungo, n'ebirikugyendera byona. Ngu Ruhanga niwe ariyo naareeta, Baiburi yaagira ngu Ruhanga abe abaana ba Isiraeli. Bakaba bahinga, iguru yaarizibira butareeta enjura. Yaaza ahansi omu itaka yaagwisa omushana byona ebi biba byara byoma. Bakigyenda barundaana n'ebi baaba bahisya omu nju kikaba oryagira ngu nibabita omu nshaho zifumukire, hatiine ebi baarundaana baabireeta omu nju yaabo egyo eya siiringi ei bombekire ngu Ruhanga abihuuha. N'ebi baaba baarundaana bibura. Hati otakateekateekya aha baana ba Isiraeli, maato iwe ojunirwe niiwe Isiraeli ya hati. Ebyo byona ebitwire omwanya gwa Ruhanga, ekintu kyona eky'okukunda munonga okaheereza munonga okatiina okatiina munonga okata omu mwanya gwa Ruhanga tikirikumara ekyo n'eky'okubanza kandi nikyo kirakutuntuze. Abantu baingi nimukunda sente, nookunda sente nookunda sente, n'omutaahi waawe noobaasa kumuteera enyonda ahabwa sente. Baiburi neegira. ngu arikukunda efeeza terimu haazya nainga shi arikukunda sente tizirimu haazya. Mbwenu eky'okukunda kusinga Ruhanga nikyo kirikukutuntuza. Abantu baingi nimukunda abakazi, nimukunda abakazi oine omukazi nawe omutsigireho ori oku ori omu kushonshohoza obwishiki ori omu kushonshohoza obwishiki noori oku bwa sayidi dishi bwona. benyine nibo barakutuntuza endwara nizo ezoriiheyo otari mpaho. Niija akakugambira garuka aha muramwa iwe ojunirwe tihaine ekirakuhaazye oyihireho kukorera Ruhanga. Tihaine ekirakuhaazye oyihireho kukorera Ruhanga. Byona byona byona oku okubonabona tihariho omuntu arikusinga enaku nk'omuntu ojunirwe atari mu kigyendererwa ki Ruhanga yaamuhangiire. Mara Ruhanga akakujuna ngu omuheereze, akanwa kakakuha ngu obuurire engiri, ebigyere akabikuha ngu otambure ogyende, nambwenu waine na bizineesi niko katuuti kaawe, owaija kugura ekibiriiti omugambire omushororo ngu ku araagaruke kugura saabuuni omwongyere ogundi, ku araagaruke kugura nanka omwongyere engiri ku Yesu yaamufeereire. Ako niko katuuti kaawe waaba nootambura obuurire engiri. Hati nk'egi rediyo hakabaire hariho oburango bw'amaarwa. Hati ninsiima manegimenti y'egi rediyo eriyo neebuurira engiri. Nambwenu egi rediyo Ruhanga naakugihe omugisha ahakuba eri omu kigyendererwa. N'obu waaribaaho omuntu arikwenda kugiihaho tarigibaasa ahakuba eri omu kigyendererwa kya Ruhanga. Mbwenu ebi byona Ruhanga ku oweereza nabbi Hagai ngu agambire Abaisraeli, naanye Ruhanga yaanyorereza ngu nkugambire iwe ohurikiriize. Hati emiri ebyo byona ranga nayenda okore ki? Hurira! Ogwa munana, Hagayi eshura y'okubanza omu kyorongo gwa munana, nihagira, Ruhanga akagambira abana ba Israeli ngu mwinamuce omu bibungo, murete ebiti, mwombekye egyo nju, mubone kugishemerererwa n'okugihimbisizibwamu, nikwo mukama arikugira. Hati Ruhanga ebyo byona ebyabaire nareeta ezo stress zoona nobaasa kuba ori oku oine stress Ruhanga ahabw'enki akuhereire stress ariyo nagira ngu ag'amaani agu oteire omu kusherura ebyawe okeebwa enju ya Mukama, ag'amaani agu oteire omu kugamba orugambo tokibuurira ngiri, ag'amaani agu oteire omu kubuurira engiri y'ebishuba noomanya amazima kwonka ogihindwire, ag'amaani agu oteire omu kuhaba okuhabisa abantu Imwe banyadiini mwaga amaani agu mutaire omu kwegyesa ebi Baibuli etarikugamba kureka nimwegyesa emigyenzo y'abantu, Ruhanga ariyo naagira ngu mugaruke aha muramwa. Mubuurire engiri ey'Obukama bwa Ruhanga. Mubuurire ku Yesu niwe mujuni wenka kandi n'eki yaakozire kyonka nikyo kirikwihaho orubanja. Ruhanga abo bari akabagira ngu mugyende, muronde ebiti, Ngwombeke enju yangye, Ruhanga nikwo akugira, ngu mbone kugishemerererwamu kandi mbone kugihimbisizibwamu. Mbwenu Ruhanga akakuhanga ngu otakatuuraho kwehimbisa, nayenda kuhimbisibwa kurabira omuriiwe. Wayemerera omu kigyendererwa kye, iwe ojunirwe. Kandi iwe otakajunirwe, iwe toyine na kigyendererwa omu magara gaawe. Oriyo nohereza sitaani buri rw'okwigura akanwa oyita abantu, buri rw'okwigura akanwa osheenya amaka, buri rw'okutambura okaraba hariya akacupa k'abandi waakaiba. Mbwenu iwe toine kigyendererwa kworeka ekya sitaani eky'okwiba, kwita n'okucwekyerera, oine kwikiriza Yesu ou ohwire obutumwa obu, obone kuza omu bukama bwa Ruhanga ekigyendererwa kyawe kihikirire. Mbwenu enju ya Ruhanga n'eha? Okufa yaakubaho kweye. okusherura Ruhanga, okumuheereza, okwongyeza Obukama bwe omu maisho, okureebeka ngu okukunda kwe kwakorwa omu nsi nk'oku kukorwa omu iguru. Reka kuhikiiriza okukundwa kwawe, okukunda kwawe. Hikiiriza okukunda kwa Ruhanga. Amakanisa buri izooba, erizooba Yerisande gaaga gaijwiremu abantu bari omu kushaba Ruhanga eby'okukunda kwabo. mukama ninyenda gomesi mukama ninyenda siyuti ninyenda kuza buraaya ninyenda kuza japaani ninyenda emotoka ninyenda piki oramanyire ruhanga we nakwendaho ki kuri noofuna amagyezi omu mutwe okarekire ebyo ebi orikwenda obanza oyebuuza ruhanga we nayenda ki nagira ngu takwenda abasiisi kuhwerekyerera mbwenu iwe mwabwo okuzaho kugamba kugamba ebitakwatiraine Shaba Mukama, Mukama mpwera nze kubuurira engiri, Mukama mpwera bizinesi yangye ngihindure akatuuti. Mani kye shara, Tataitwe ari omu iguru eiziina ryawe ryezibwe, obukama bwawe bwije, eby'okunda bikorwe omu nsi nk'oku bikorwa omu iguru. Nikyo kureeba egi eshara tekutandika neegyanga kutuha eby'okurya byaitu by'obutoosha. Ebyo nibiija bwanyima. Eshaara ni ngu, Tataitwe ori omu iguru, eiziina ryawe ryezibwe. Wakyeera omu kasheeshe oriyo nooshaba ngu oze kubuurira engiri, eiziina rya Ruhanga ryezibwe. Ti eiziina ryawe kwezibwa, erya Ruhanga. Mbwenu omu bugufu toriyo nooyeyombekyera eiziina, oine kwombeka eiziina rya Ruhanga. Za omu kitabo ky'Okutandika eshuura ya ikumi n'emwe oreebe abantu abaayenzire kwombeka eiziina ryabo. Ti haine arikubamanya erizooba. Haine abaabaire nibombeka omunaara gwa Babeeli. Boona abantu bakaba nibagamba orurimi rumwe, baagira ngu, Kwonka imwe, reka twekorere eiziina. Reka twombeke ekizimbe kihike ahaiguru owa Ruhanga, abantu bagume batwijukireho. Boona baikirizana, baagira ngu, Okay, ka twombeke. Oria ngu, Kare reeta eitafaari, oria atabura enkogoto, oria akora ki? Ruhanga we aguma naabareeba. Baamwiha na n'omu omu biteekateeko byabo, batandika kwombeka, kweyombekyera eiziina. Iwe ngu reeta enkogoto, iwe reeta ki? Nomu ekyabaireho, Ruhanga akabajagaraza boona. Eriizooba otaine akumanya, bakaba nibenda kwombeka eiziina ataine akumanya eiziina ryabo. Kwonka waashoma omu kutandika eshuura ya ikumi neibiri, omushaija Aburaamu, Abrahamu, akaba ari oku owa ishe nibaramya emandwa. Nkaiwe noobaasa kuba ori oku oriyo nooramya emandwa tohurira engira egi, ngu Yesu niwe Mujuni ori omusiisi tokubaasa kwejuna. Rekyera aho kwebiiha ngu iwe niiwe Mujuni yu ori omusiisi. Reka kwesiga eby'okukora. Yikiriza eki Yesu yaakukoreire. Waahurira engiri nk'egyo, yikiriza ngu manya ngu ekibi kyawe kikakutaanisa na Ruhanga kiriyo nikikutwara omu Geehena. Oine orubanja. Yesu aka, konka Yesu yaarikushashurira. Akakushashurira kare. Ebi by'okozire nyomwazyo, ebi waakora eri izooba, n'ebi orikora nyentsya, byona akashashura yaaheza. Ediini neekubeiha ngu yeshashurire. Batizibwa obone kuza omu iguru. Teebwaho obone kuza omu iguru. Kora ebirungi obone kuza omu iguru. Tambura oze na mugongo obone kuza omu iguru. Engiri neekugira ngu Yesu akakushashurira yaaheza. Ikiriza eki yaakukoreire. Mbwenu ku waakwikiriza nk'oku Abrahamu yaikiriize, Ruhanga nawe akamutomera, yaamushanga oku ari omu kuheereza emandwa. Ruhanga yaamugira ngu, Reka eka ya shaba abakuramya emandwa n'abanyabuzaare baawe boona, ija onkuratire, nkutware omu nsi nungi ei ndikukuheeramu omugisha. Abrahamu tarabuurize Ruhanga ngu, Iwe ori oha? Taramubuurize, Noontwara nkahi? Taramubuurize, Nookumpa ki? Taramubuurize, Beitu iwe nookunyamba ki? Akeemerera yaakuratira Ruhanga. Mani nikyo beetera Abrahamu ishenkuru w'abaikiriza. Akaikiriza ati, Neba, Ruhanga akagira ngu kuratira, ndyakuhindura ihanga rihango. Owaikiriza yaarekaho ebyo byona. Eri izooba turiho nitukugira ngu iki- ndiyo nikugira ngu ikiriza Yesu. Ni niwe araakujune. Reka emandwa zaawe. Reka kwikiriza omu diini yaawe tekukujuna. Reka kwikiriza omu basiisi bataahi baawe tibo baraakujune. Ikiriza omuri Yesu. Ku waakumwikiriza, Abrahamu akarekayo ebyo byona yaakuratira Ruhanga. Baibuli neetugira ngu Ruhanga akamuhindurira eihanga rihango. Kandi waashoma omu Baibuli ekitabo ky'Okutandika, Ruhanga akamuraganisa ngu ndyakuhindura eihanga rihango, ndyakuha omugisha, ndyakuhwera, abarikukyenda ndyabakyenda, abarikuha omugisha baribo abakaba bariyo nibagira ngu nitwenda kwekorera eiziina, kwonka hati Ruhanga niwe ariyo naagira ngu ndyakuha omugisha. Mbwenu ku orikwemerera omu kigyendererwa kya Ruhanga waajunwa, Nambwenu hariho okweta kw'ebika bishatu. Eky'okubanza Ruhanga ariyo naakweta kujunwa we otakajunirwe. We otakajunirwe, nka Abrahamu oku yaamwetsire, iwe ariyo naakweta kwikiriza Yesu nk'Omujuni w'amagara gaawe. Omanye ngu iwe ori omusiisi, eby'okukora tibirikujuna, Yesu niwe wenka Omujuni. Ariyo naakweta ngu oreke kwesiga ebikorwa byawe ahakuba n'obu orikugyezaho noogaruka oshobya. Yakobo ibiri ikumi nihagira ngu n'obu orikuhikiiriza ebiragiro byona okashobyaho kimwe, Nooba oshobize byona. Ariyo naakweta ngu oruge omu kwesiga eby'okukora, oyesige eki Yesu yaakukoreire. Yesu owaabaire ataine kibi, atashemereire kufa, akaija yaakufeera aha musharaba ngu ku oraamwikirize oihweho orubanja. Mbwenu ariyo naakweta ngu omwikirize. Muntu we ohurikiriize, Ekya kabiri Ruhanga ariyo nakweta iwe waajunirwe, hati niiwe twaba turiyo nitugambaho, okumusherura, okumuheereza, okushoma ekigambo kye, okubuurira engiri, okusherura ababuzire, okwemerera omu bigyendererwa bye, omu famire yaawe okaba niiwe wemerera okabuurira engiri bakajunwa. ebyo Ruhanga ariyo naakweta okwetaanisana n'ebihagaro by'ensi. Manya Ruhanga akatuhanga ngu torikubaasa kukora ebintu bibiri mukono gumwe. Waaba nookora ekihikire n'okuba otaine bwire bw'okukora ekigwire. Kandi Ruhanga akakujuna ngu omuheereze, oreetere eiziina rye kuhimbisibwa kandi byona ebi orikukora bireetere eiziina rye okwezibwa. Nk'oku baryabagambira ngu, Mugyende, muronde ebiti mwombeke hekalu rya Ruhanga yagira ngu naakugishemerererwamu kandi baingi n'eiziina rye rihimbisizibwemu. Naiwe Ruhanga niki ariyo naakweta kukora? Nooza kumworobera nainga nooza kwanga? Ruhanga ariyo naakweta ngu ojunwe oba otakajunwe? Ruhanga ariyo naakweta iwe waajunire ngu oruge ahari ebyo byona ebitwire omwanya gwa Ruhanga? Ahakuba byona naaza kukuheeramu emikyeeno Byona ebi orakore tibiraatambure, tihaine ekiraakuhaazye, tibiraakubaise gye, n'esente z'okwirukaniza kuhunga torizikwata, hariyo naakugira ngu garuka ahari Ruhanga. Reka abe niwe nshonga enkuru, reka engiri ye ogitambuze omu maisho. Nk'oku yaagambiire bari ngu bagyende baronde ebiti, naitwe Mukama waitu akatugambira omu kitabo kya Matayo, Eshuura ya abiri na munaana ah, Matayo abiri na munaana waza kugira ngu hati nyowe ow'ekanisa hati ojunirwe hati omu omu bwire obu nyowe nyowe nze kuronda ebiti nanye nze kwombeka yekaru ya Ruhanga hurira mukama waitu we ekyariyo nakugambira ebiti ebi oine kuronda na hekaru eyi oine kwombeka neha Matayo abiri na munaana omushororongo ogwa Matayo abiri na munaana kutandika aha mushororongo gwa ah, ikumi na munaana Okweyongyera ahaiguru. Yesu yaija yaabagira ati, Mpairwe obushoboorozi bwona omu iguru n'omu nsi. N'ahabw'ekyo mugyende omu mahanga goona, muhindure abantu abeegi, nimubabatiza omu iziina ry'Ishebo na n'ery'Omwana na n'ery'Omwoyo Orikwera, nimubeegyesa kworobera byona ebi naabaragiire, kandi reeba ndi hamwe naimwe ebiro byona kuhitsya obu ensi egi erihwaho. Amiina. Ogwo mushororongo nigwo mushororongo gwa Mukama waitu. Mukama waitu n'oha? Ni Yesu. Yesu n'oha? Yesu n'Omwana wa Ruhanga owaayo ekireerize, akakora okukunda kwa Isheboona, kandi Ruhanga akamwimutsya, akamuha eiziina erikusinga amaziina goona, ngu omu eiziina rya Yesu buri kunu buri kuju kuryamwinamira. Iwe noobaasa kwanga ngu nyowe tinkuza kwinamira Yesu, tinkuza kumwikiriza, ekyo kiri ahari iwe. Wootamwikiriize hati oryamwinamira aba arikukwohereza omu Geehena. Orikweshengyereza akugire ngu nkoohereza omutsigazi yaija aha reediyo yaakugambira, Erizooba okootyuningira ohuriire! Amatu gakaba gatafiire wanga kunyikiriza mbwenu za omu Geehena. Mbwenu obutumwa obu waahurira bw'otu tokiine na rwekwaso, Ruhanga ariyo naakutuma iwe waajunirwe. Mukama, Yesu Yesu yaabaijaho yaagira ngu, Mpairwe obushoboorozi bwona omu iguru n'omu nsi. Yesu ku yaaherize kuzooka, Ebishumuruza akabyaka sitaani mati sitaani bakamusingura kare. Sitaani naakoresa ebishuba kusinga. Waamanya amazima niwe waamusingura. Akasingurwa kare. Naakukomera omu butamanya. Nikyo kuri egi puroguraamu neetwa manya amazima. Waaheza kumanya amazima, ebishuba bya sitaani byona niwe waabikumbagaza. N'etakikwineho bushoborozi. Obushoboorozi bwona bwine Yesu ku yaaherize kuzooka ati yaagamba ebigambo ebyabaire atakagambaga ngu, Mpairwe obushoboorozi omu iguru n'omu nsi. Then waahurira ogwa ogwa ikumi na mwenda yaagira ngu, N'ahabw'ekyo, ahabw'enki? Ahabw'okugira ngu niwe Mukama. Ngu n'ahabw'ekyo mugyende omu mahanga goona. Eh? N'ahabw'ekyo mugyende omu mahanga goona. Muze kukora ki? Muze kubyara ebitakuri? aa muze kukora ki muze muze kukunamira abantu aa muze kukora ki muze kuronda sente apaana muze kukora ki muze kuza omu bitingwa ngaha muze kukora ki muze kuguza waragi ngaha ngu mugyende omu mahanga goona muhindure abantu abeegi be nimubabatiza omu iziina rya Ishe boona n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Orikwera. Ekyo nikyo Ruhanga akutsigiire omu nsi, ngu obuurire engiri, obagambire ensi ahari Yesu. Hariho abantu kuhurira Yesu n'okwetegyereza Yesu n'oha Yesu akaahikiriire. Yesu wenka niwe yaabaire ahikiriire. Muhamadi akaari omusiisi. Bikira Mariya akaari omusiisi. Pasita waawe naanye ndi pasita ndi omusiisi. Ba Bishopu mureke kubya abantu muri abasiisi. Reveranda ori omusiisi. Tokutiihwa mujuni. Paapa. Paapa n'omusiisi? Abo boona waaba nibo oyesigire oriyo nooza omu Geehena. Nikyo kyaretsire Yesu ataine kibi ngu ashashurire ekibi kyawe akwiheho orubanja. Ku oraamwikiriza, niiwe ori omusiisi by the way, niiwe iwe ohurikiriize ori omusiisi. Kandi omuntu omusiisi takurugamu kirungi ky'okumwihaho ekibi kye. Omuntu otari musiisi niwe akubaasa kukwihaho ekibi kandi ni Yesu we ogu. Nikyo kureebera Yesu, okubuurira Yesu ti engiri y'ediini n'engiri y'obukama. Yesu niwe mukama w'ogu. Kandi eki yaakukoreire kumanya ngu ori omusiisi, eby'okukora byona tibihikiriire igana aha zindi, oshemereire ebihembo by'ekibi n'okutaana na Ruhanga okaza omu Geehena. Kwonka Ruhanga ku yaareebire twena tukaruga omu Adamu turi abasiisi, yaayohereza Yesu otararugiremu Adamu. Nikyo orikureeba Bikira tinkwenda kumweta Bikira Mariya, ogwo barikweta Bikira Mariya waashoma omu Yeremia hakaba hariho omukazi barikumweta Simiramisi akazaara omwana barikumweta Nimuroodi ku baabaire nibombeka ekizimbe kya kya ekyo eki naabagambira eki Ruhanga yaataataniise abantu. Ekyo kika, ogu akaba ari omukazi batandika kumuramya. Washoma omu kitabo kya Yeremia ana n'ina, haine ekibumbe eki babaire baramya na mbwenu Ruhanga ata- akaba atakukyenda, bakaba nibakyeta omugabekazi w'eiguru. Hati ekyo bakakihindura bakyeta Bikira Maria. Ogwo gwe Sem- Nimurodi bamweta Yesu. Iwe orikwinamira aha Semiramisi na Nimurodi oriyo noramya Sitaani, ebyo tibyo birakutware mu iguru. Yesu wenka niwe oyaabaire ataine kibi. Yesu wenka. Niwe yaabaire atashemereire kufa. Itwe twena abatsigara abarigye omu Adamu na Iva tushemereire kuza omu Geehena. Nikyo kureba Yesu tarakomokyemu Adamu, we akazaarwa omukazi, omwishiki oshugaine, Mariamu, omwoyo orikwera yaija omu mwishiki ogwo ashugaine, omukazi yaagira enda eky'okutangasa ky'okubanza ekyabaireho kandi nikyo kya muheru. Haazaarwa Yesu ow'omutaano. Ebyakozirwe ina ikumi n'ibiri naagira ngu tihariho eiziina erindi ahansi y'eiguru erikubaasa kutujuna oyihireho eiziina rya Yesu omushorongo gwa ikumi na gumwe. Mbwenu baapasita mureke kubya abantu ngu naimwe bajuni. Mugambire abantu ahari Yesu omujuni. Reka kureeta abantu ahari iwe. Tiiwe oraabajune. Buurira Kristo ogu owaabambirwe. Buurira eki yaakoreire abantu. Matayo emwe abiri n'emwe Yesu aka, Bibuli negira ngu Yesu akaija kufeera ebibi by'abantu. Itwe twena nitwe tushemereire kufa tukaza omu Geehena. Kwonka Yesu owaabaire ataine rubanja, Ruhanga orubanja rwawe rwona orw'ebibi byona ebi orakozire kuruga obu wazaarwa kuhika hati, ebi waakora eri izooba eri ryona, n'ebi orikora mpaka orugire omu nsi omu, Yesu akamanya ngu torirekyera aho kushiisha. N'obu origyezaho kwejuna, toriba pafekiti. We niwe yaabaire ashikiriire wenka, atashemereire na kufa, yaatwara omusharaba gwawe, yaafa omu mwanya gwawe. Iwe ohurikiriize oine ekizibi tikirikubaasa kukubambisa aha musharaba. N'okunda, noobaasa kuba noocwera abandi emanja, nooyereeba nk'ohikiriire, kwonka waashutama okecweka gye. Oine ekizibiti ekirikubaasa kukubambisa aha mushaaraba? Ori kandideeti w'okubambwa aha mushaaraba? Baakuteeka ebiteekateeko byawe kuruga obu ozaarwa kuhika hati baabita aha purojekita, nibakutwara dayirekiti aha karabba. Ruhanga akakimanya kare ahakuba we niwe areeba ebisherekirwe abantu. Twena yaamanya ngu tihaine ahikiriire. Ata omusharaba Yesu yaaba niwe akatwara Yesu akatwara omusharaba ogu kushemereire kugira ngu otare ebi eby'okugira ngu noogyezaho kukora ebirungi oyiheho orubanja toraabibaase. Yesu niwe yaabibaasize. Omusharaba ogu oshemereire yaaba niwe yaafa yaaba niwe yaafa. Mbwenu manya amakuru marungi ga ngu hii kandi ni marungi nigo ago nigo makuru marungi. Amakuru marungi n'ebigambo ebi Yesu yagambire aha musharaba akagira ngu kyahwa. Gambira mutahi waawe okuri aha rubaju ngu kyahwa. Kyahwa. Aba abakugira ngu okiine oine oine ebi okiine kukora kujunwa bariyo nibakutaho emigugu bo bonka ebi batakubaasa kukiriza. Yesu akagira ngu kyahwa. We akashashura byona ebikukurema akabishashura yagira ngu kyahwa ku orahurira ondiijo ariyo nakugira ngu banza obatizibwe obone kujunwa omanya ogwo ogwo ni sitaani niyo eriyo nemugambisa we wenka tajunirwe kandi ariyo nayenda kukutwara omu geehena nkawe Yesu akagira ngu kyahwa mbwenu ekyakwenda kyonka n'okwikiriza eki yaakukoreire obwesigye bwawe iwe ori omusiisi bweyihemu buteeka omuriwe niwe yaabaire ataine kibi Obwesigye bwawe bwiha omu bi orikukora n'obu origyezaho toriba perfect buta omu ki yaakukoreire. Kyahwa, engiri ni kyahwa. Wa oryoka oriyo noobuurira engiri endiijo etari kyahwa, ori agenti wa Sitaane. Oine kujunwa iwe wenka na otakajunirwe, tinkukweta agenti wa Sitaane, ninkukunda, niinyenda omanye amazima, orekyere aho kuba agenti wa Sitaane, obe agenti wa Ruhanga obuurire engiri ya kyahwa. Yesu akashashura yaaheza. Nindeeba eshaaha zaitu ziriyo nizihwayo kwonka woona oyebuuza ati mbwenu nyowe nyombekyere nta Mukama? Yesu hati barakabagira ngu bagyende baronde ebiti bombeke hekalu, Yesu ariyo naagira ngu nahabwekyo mugyende omu mahanga goona mubuurire engiri, muhindure abantu abeegi mubabatize omu iziina ry'Ishebo na n'ery'Omwana na n'ery'omwoyo gurikwera, mubegyese kworobera byona ebi naabaragiire, kandi reeba ndi hamwe naimwe okuhitsya obw'ensi egi. erihwaho. Mbwenu ka naakubuuza, ekiraganiso eki ekyamara eki twahurira, Ruhanga naagira ngu reeba ndi hamwe naimwe. Ekizibu ky'omu nsi omu nooshanga ori aho ori wenka, eby'okukora okanga kuheereza Ruhanga ori omu byawe, mbwenu ori wenka. Niiwe ojunirwe oine Omwoyo Orikwera kwonka Ruhanga Omwoyo Orikwera atarakuhwere kuza kuguza amaarwa. Hara abantu bajunirwe noobashanga aine eduuka. Eduuka nungi epakiire kwonka hariho koona erimu za Igoraga, erimu Pirisina, erimu Waragi, erimu ki. Ogira ngu shi murokore eduuka yaawe eboneire kwonka kari ka koona. Kakaashiisha kwaya. Obiro omuntu yaakugira ngu kari ka koona naakiiha omu duuka yangye eduuka neegwa. Okimanye ngu iwe Ruhanga ari haihi eduuka yaawe kugigwisa. Hanga arikugigwisa ago amaarwa ogiihemu nambwenu erizooba waaba oriyo nooguza amaarwa ohuriire ebigambo ebi omu duuka yaawe, gajuguta aheeru ninga ogyende ogaate omu kasasiro. Ahakuba ago amaarwa nigo oriyo nooreka enju ya Mukama kumeeramu ekishaka. Oriyo nooreetera abantu abaakujunirwe, omuntu yaija akareeba nooguza amaarwa atarahurire n'engiri ei oraamugambire ahakuba oredi nawe naareeba Ngu iwe wenka ebi iwe wenka oriyo noohemura eiziina rya Ruhanga. Mbwenu ku naakubuuza ebibuuzo, niki eki oriyo nooreeba nk'eky'obuguzi omu magara gaawe? Iwe waajunirwe, Ruhanga niwe ow'obuguzi, okubuurira engiri nikyo ky'obuguzi. Abamwe nimuteekateeka engiri n'eya baapasita bonka. Ekyo ekiragiro Ruhanga akakigambira buri muntu weena omwe orikumwikiriza ngu ogyende ohindure abantu abeegi be, obabuurire engiri bajunwe, Obeegyese byona eby'okumanya bakure omu kakwate kabo na Ruhanga, ahakuba Sitaane eriyo neebuurira engiri y'okutwara abantu omu Geehena kandi eriyo neebeegyesa kuhwerekyerera n'okubainaza. Mbwenu iwe ojunirwe, Ruhanga ariyo naakweta ngu obuurire engiri abantu bajunwe. Niki eki oriyo nooyombeka? Oriyo oriyo nooyombeka amagara gaawe ahabw'ebigyendererwa byawe nainga oriyo nooyombeka ekigyendererwa kya Ruhanga? Ruhanga tarakuhangire, God did not create you ah, to earn a living, God created you to make a difference. Ruhanga tarakuhangire okwebiisaho, Ruhanga akakuhangaho ngu obe- oteho omutaano omu nsi. Omutaano gw'engiri, abantu abakugiire omu ge- omu geena baze omu iguru ahabw'okugira ngu oku ori omu nsi. Wobiire otakumanya ahabw'enki ori omu nsi, niyo egyo point. Wobiire otakumanya kigyendererwa kyawe, waakihurira. Mbwenu entaranta zaawe byona ebi Ruhanga akukwasize, Ruhanga abikuhaire ngu obikorese, manya okwija aha omu puroguraamu egi, hariho abantu abakutamu sente, ezi sente bakagyenze baguramu syuuti na zaagomesi, kwonka ku baamanyire ngu engiri oine kuhurira, haine omuntu oteiremu sente ngu maawe ngu ohurire ebigambo ebi, hati niiwe sente ezi oine n'ez'okutambuza obwo obutumwa, noobaasa kugira ngu tiinyine sente, Ruhanga akuhaire akanwa nooyetenga airtime y'okugamba, noobaasa kugyenda ogambire munywani waawe, oruga omu rugambo ogambe ekigambo. Niki ekyorekire kukorera Mukama ekikusingayo obukuru? Mbwenu Ruhanga n'erizooba ariyo naakubuuza, Teekateeka aha mitwarize yaawe. Tereeza ebigyendererwa byawe Ruhanga abe enshonga emwe. Heereza Ruhanga kandi omworobere obuurire engiri kandi Ruhanga yaaraganisa ngu naaza kuba ari naiwe waaheza kubuurira engiri kandi waakora omurimo gwe. Enamba ni ziro seveni seveni sikisi, twatsigaza edakiika mukaaga, ziro ziro

abiri na itaano kinaana na itaano na ziro mushanju itaano, Airtel ni ziro mushanju itaano mushanju kyenda na mwenda abiri na mukaaga ikumi na mwenda. Teera esimu yaawe obagane eki Ruhanga yaagambaho naiwe. Helo helo. Mwebare kutuheereza. Eh, Ruhanga ayimbisibwe niwe webare kuhurikiza. Mazima. Eiziina n'eiraka waateererayi. Amazima mwebije kunywa kuruga kuruga kikwe. Ego sebo omwami Justin. Eh, Ranga nanda atuzire tumuhereze. Amiina. Kandi ni kirungi. Aha, mbwenu wajunirwe? Eh, nyo najunirwe. Eh, oyine obuhame ngu n'okuza omu iguru? Mazima. Niki eki oyetsigire ekirakutwara omu iguru? Hariho omwoyo orikwera wenka. Ee. Oine kwesiga Yesu eki yaakukorire aha musharaba akasheesha eshagama ye, yaafa aha musharaba, yaafera ebibi byawe byona yaabishashurira, waikiriza eki yaakukoreire nooba ori n'okuza omu iguru. Haza waaba ori buheereza. Amiina sebo niiwe webare kuhurikiza. Mukama akuteere omugisha. Amiina webare sebo. Mm, Hiine aryasima ondiijo? Ari aha simu, Helo, twatsigaza edakiika ina zonka. Waaba ori aha simu, noobaasa kuteera ziro mushanju mushanju mukaaga, ikumi na itaano, abiri na itaano, kinaana na itaano kandi Airtel ni ziro mushanju itaano mushanju kyenda na mwenda abiri na mukaaga ikumi na mwenda. Ari aasi muhero. Amiina sebo. Amiina. Izina ryawe ryoba watererayi? Ee omwami Allan webare kuhurikiza. Nituramukiza Abanyarubaya boona okwe. Mbwenu tiwakubabuurira engiri boona bakajunwa aba- aga amabaara goona gakahinduka ekanisa. Aha, buzima webare webare. Eh, Mawe noriyo noyombeka enju ya Ruhanga niyo egyo ati okubuurira engiri nikwo kwombeka enju ya Ruhanga. Eh, webare omwami Arani obutaikiriza enju ya Ruhanga kumeramu ebishaka. Mazima. Yego sebo webare. Kaari bambi. Kaari. Hariho ondiijo ari aha simu? Ari aha simu helo twatsigaza edakiika ishatu. Eh, hati ab- ah, ari aha simu helo. Ye sebo. Asiimwe. Asiimwe munonga. Omuri byaranga David. Omwami Byaranga nakwakiira.

Oryaza omu iguru ki ngu? Eeh oine obuhame ngu n'okuza omu iguru? Tikuza omu iguru nyowe. Eeh. Aah Ashi. Nkakora ebirungi nkiri omu nsi. Eeh. Nyowe Ruhanga nanyakiira kandi nanyakiira ahabw'ebirungi ebi ndikukora. Eeh no n'okuza omu iguru ahabw'ebirungi by'okukora? Eeh webare sebo ahabw'okuteera. Eeh wanoma ngu n'otiine buhame ngu n'okuza omu iguru noriyo noza omu geehena munywani wangye. Aine aryatsimu? Haro, Halo nyabo. wasiiba ota? Ndyaho nyabo shani iwe obu barikuteera waateereraho eiziina ryawe ry'oha? Nateerera Sheema Nshooshabire Yasmini. Ee, webare nyabo kuteera aba a- aba Sheema nabo webare kubajwekyera. Nasiima puroguraamu yaawe Ego.
yaatuheereza omugisha. Amiina Yesu ahimbisibwe.

Eh. Atakakoza akaba natoora nkanye. Eh. Ekyo Obunyani obwashemesha amazima Sebo. ekyo n'ekibuuzo kirungi kandi obuzima ah, hariho omuntu omwe akaba naagira ah, kare ansa yaawe eri omu zaaburi kyenda eshura- omushororongo gwa kabiri zaaburi eshura ya kyenda omushororongo gwa kabiri nihagira ebibungo bitakabaireho Aha katangi ak'okubanza, Mukama niiwe waabaire ori obutaaho bwaitu obusingye bwona. Ebibungo bitakabaireho, otakahangire ensi n'ebirimu byona, okwiha obusingye bwona okuhitsya obusingye bwona, niiwe Ruhanga. Ngu mbwenu ebi byona bitakabaireho, Ruhanga we akaba ariho, nikyo kirikumweta nikyo kirikumwetesa Ruhanga. Naiwe nyenda kukubuuza, Akahariho abantu bashatu baine amaziina, omwe bakaba nibamweta Kaashangirwe, ondiijo barikumweta Kaahakiira, ondiijo barikumweta Kaabandize. Mbwenu nooteekateeka owaabaire ariho okutanga mutaahi we akaba ari ou? Omwe akaba ari Kaabandize, ondiijo akaba ari Kaashangirwe, ondiijo akaba ari Kaahakiira. Hati ku oraafune ansa nibwo oraamanya ahabw'enki Ruhanga niwe Ruhanga akaba ayemereire ari busha arikutambura ensi. Baiburi neegira ngu bwambere omu kutandika Ruhanga akaba yaayanga eiguru n'ensi, ensi ekaba etarimu buteeka, omwoyo wa Ruhanga akaba naatamburira aha mutwe gw'amaizi. Akaba ari aho Ari omutegyeki ataine eki arikutegyeka, ataine eki yaahangire kugira ngu n'omuhangi yaahanga byona ebi turikureeba. So kandi omwami ogwo waagira ngu we naamanya ngu taraaze omu iguru, buzima we abarege kugamba amazima ahakuba ebikorwa byaitu byona ebi turikukora tibikatutwara mu iguru. Ebikorwa byaitu tibirikutwara muntu mu iguru. Ekikutwara omu iguru n'okwikiriza eki Yesu yaakozire. Hurira gye, hariho ebikorwa byaitu, hariho n'ekikorwa kya Yesu. Mbwenu waaba nooyesiga ebikorwa byawe, iwe ori omusiisi, noogyezaho ogaruke oremwe, ogyezaho oremwa, Yesu wenka niwe yaabaire ataine kibi, kandi eki yaakukoreire ekikorwa ekikuru, akafa aha musharaba, yaashashurira ebibi byawe byona, ebiragiro ebikukurema yaabikuuma, ekibi ekyakutwire omu geena yaakishashurira, mbwenu Ebikorwa byawe tibyo birakutware hati yesiga ekikorwa kya Yesu. Woyikiriize Yesu, Ruhanga nakureeba nkata akashiishaga, akureeba nka otaine kamogo, obwe ori omusiisi, kwonka ahabweki ahabwa Yesu kushashurira eibanja eri ebyokozire enyima, eri ebi ebyowakora eri izooba nebi wakora nebi orikora, Ruhanga akwihaho orubanja ahabwokuba ngu Yesu nawe yakushashurira. Mbwenu Yesu akashashurira ekibi kya buri muntu wena iwe wohurikiriize. Kampendere nomushororongo ogu. Yohaana ishatu ikumi na mukaaga n'omushororongo gukusingayo obukuru. Nigugira, Batyo nikwo Ruhanga yaakunzire ati ensi, ensi niitwe abasiisi. Mbwenu woori okwo nooyera nk'ori omusiisi, nooreeta okubaasa. Nambwenu haine abambagira ngu webare engiri yaawe. Egi t'engiri yangye, n'engiri ya Yesu. Aca enshonga ahabw'enki baingi nibahabisa abantu ngu babuurire ebyabo, tibakubuurira engiri ya Yesu erikuruga omu Baibuli. Oshanga omuntu abuurira ataine na mushororongo ogu yaagamba, Kyokoree ningyezaho munonga okukugambira emishororo ngu otiikiriza nyowe, oikirize eki Yesu ari Bibuli erikugamba, eki Yesu arikugamba. Yohaana ishatu ikumi na mukaaga nihagira, Batyo nikwo Ruhanga yaakunzire ati ensi, mbwenu Ruhanga naakukunda iwe musiisi we, naanye nankunda, twena turi abasiisi naatukunda. Batyo nikwo Ruhanga yaakunzire ati ensi, Matayo, Yohaana ishatu ikumi na mukaaga, batyo nikwo Ruhanga yaakunzire ati ensi, mbwenu orinde kwetegyereza engiri eri omu bicweka bitaano, eky'okubanza Ensi n'ekibi, Ruhanga naakunda abasiisi. Ekibi, ori omusiisi kwonka Ruhanga naakukunda. Bwatyo nikwo Ruhanga yaakunzire ati ensi. Akahayo. Eki ekigambo akahayo, akamanya ngu iwe ebi oraaheyo tibikaaba kikumi aha kindi bihikiriire. Mbwenu ebi orikuhayo tibyo biraakutwara omu iguru. Niwe yaahaireyo. Aha batyo nikwo Ruhanga yaakunzire ati ensi, akahayo, aha, akahayo ki? Omwana weye omwe nyamunyegyere, Omwana weye omwe nyamunyegyere. Shoma Baiburi yaawe oyereebere ebigambo ebyo, Yohaana ishatu ikumi na mukaaga. Akahayo Omwana weye omwe nyamunyegyere. Tarahireyo Bikira Mariya, omwago gw'Omwana weye omwe nyamunyegyere niwe Yesu. Okiija kukufeera yashashurira ebibi byawe. Tarahiireyo Muhamadi, tarahiireyo ba Bishopu, tarahiireyo, ndi Pasita tiinye yaahiireyo naanye ndi omusiisi tinkaababiiha ngu niinyenda kubajuna, tindi mujuna otaanyikiririzamu. Tarahiireyo Paapa, tarahiireyo ogwo ou oyesigire, tarahiireyo bacwezi Nyamurezi ebicu ebyo byona Akahayo omwana we omwe nyamunyabyaga. Tiiwe yaahaireyo. Waaba nooyereeba nk'omujuni, nooreeba iwe eby'okukora nibyo biraakutware, nooyeikiririzamu. Tiiwe mujuni, ori omusiisi. Akahayo omwana we omwe nyamunyegyere. Mbwenu omu ngiri, orikujuna ni Kristo. Iwe ori omusiisi, akahayo omwana we omwe nyamunyegyere, Kristo, ngu omuntu weena

ori owa diini ki, oba ori omupentakositi, oba ori omubaputisiti, oba ori omu Angrican, oba ori omu- omu- ka- omu- omu- omucwanga, oba ori omusiramu, oba ori- oba ori omucwezi, oba ori omucecezi, iwe byona iwe omuntu weena aranga atakusi nambwenu abakwata Bibuli mukagyeterera ediini nanka mukahaba. Ediini Bibuli ti kitabo ky'ediini n'ekitabo ky'obukama bwa Ruhanga akahayo omwana we omunyamunyagye ngu omuntu weena takusosorwa, omuntu weena ari mwikiriza Ari, omuntu weena arimwikiriza, ti muntu weena ariteebwaho, ti muntu weena orikushaba emirundi kyenda, ebyo, okushaba ni kirungi kwonka tikikukujuna, ti muntu weena arikukora byona eby'okuteekateeka kwaawe eby'okukora noogaruka oshobya, mbwenu tiketi y'ebikorwa byaawe egaruka esiisikara. Mbwenu ekirikwihaho orubanja n'okwikiriza ngu omuntu weena arimwikiriza. Atarikweyikiririza amarikwikiriza Yesu tarihwerekyerera. Okuhwerekyerera n'okuza omu Geehena. Ngu waikiriza eki Yesu yaakukoreire, torihwerekyerera. Toriza mu Geehena. Munywani wangye waateera okagira ngu toine buhame ngu nooza omu iguru, ikiriza Yesu. Okwikiriza Yesu kyanguhi nk'okunywa amaizi. Tihaine eki oine kukora kuza omu iguru. Byona Yesu akabikora yaaheza. Iwe ekikuru mwesigye. Akakufeera rumwe, yaaziikwa yaazooka. Noomwesiga rumwe, iwe hati obwesigye bwona bweyihemu, bwihe omu bantu boona abu obeire nooyesiga kandi nabo n'abasiisi, buteeke omuri Yesu wenka, bwihe omu bikorwa byawe. Ebikorwa tibyo bikukujuna, Yesu eki yakukorire nikyo kirikukujuna kandi ku okumwikiriza akakujuna, akukorese ebikorwa ebirungi, mbwenu ebikorwa birungi tibyo bikureetera omuntu kujunwa, ebikorwa birungi nibiruga omu muntu ajunirwe. Mbwenu noobanza oikirize ekikorwa eki Yesu yaakukoreire, Waamwikiriza, torihwerekyerera, toriza mu Gehenna. Hurira ekigambo eki amuheera omu mushororongo ogu, kureka naaheebwa amagara agatahwaho. Nka hati obu ndiyo ningamba aha, nyine obuhame igana aha zindi n'obu naakuteerwa motoka, ninsibira omu iguru ahakuba Yesu akashashurira ebibi byangye, yaampa amagara agatahwaho, yaampa Omwoyo Orikwera. Omwoyo Orikwera atakutuura omu muntu ataine kuhikiirira igana aha zindi. Mbwenu woyesigire okuhikiirira okwawe? Isaaya nkaga neina ogwa mukaga negira ngu okuhikiirira kwaitu kuri nk'ebisiimuura bisiisikiire. Ebi eby'okurenga birungi noogaruka oshobya. Noogira ngu noyenda kuyamba abantu oteera ebishushani. Hati Ruhanga okuyamba kwawe abantu wareeba ekigyendererwa kyawe n'eky'okumanywa. Hati byona eby'okuyamba abantu abura kubibara.

n'otarafuna amagara agatahoho kwonka wamwikiriza ngu orikumwikiriza weena atarikuhwerekyerera nafuna amagara agatahoho. Mwebare munonga egyeri puroguramu manya amazima kandi ku wakwaasa kuba oine ebibuuzo byona ebi okwenda kubuuza esimu yangye ni ziro mushanju mushanju ikumi na ikumi neina kinaana na munaana ishatu ana neibiri ziro seveni seveni fotiini eyiti eyiti tiri foo tu eryaha simu na watsapu. Kangigarukemu ogw'amuheru ziro mushanju mushanju ikumi neina kinaana na munaana ishatu ana neibiri ogwa muheru ziro mushanju mushanju ikumi neina kinaana na munaana ishatu ana neibiri nobaasa kunterera ninga onsindikire message aha WhatsApp ninkuhika ninkureeba nituganiira nitugamba bingi aha bikwataine na n'obukama bwa Ruhanga. Mukama agume niimwe mpaka sande erikwija shaaha emwe kuhika shaaha ibiri puroguramu manya amazima ahari Radio Mercy igana itaano katonyeze munaana mbarira. Bye.